Сәлем Азат. Сәлам, сәлам.
Э, Күрәм бүген син Шәрык клубына э, кичәгә килгәнсең. Хәлләр ничек? Аллаһу шөкер.
Менә мин беләм, син Шары клубының ветераны. Менә Шары клубына күптән йөрисең. Кайсы кайсы елдан бирле син йөрисең монда? Шары клубына Казанга килеп эләккәннән соң 2007 елдан алып йөрим. Э, шушында кичәләргә килеп эләктем, аннары үзебезгә оештырырга туры килде. Һәм шул вакыттан бирле Шары клубында монда. Шушында үземнең сөйгән ярымны таптым. Э, сөйгән ярым белән гаилә кордык, балабыз үсеп килә. Шуңа күрә Шары клубы минем өчен бик зур әһәмияткә ия. Менә бу бинада үтүче кичәләрнең мөһимлеге турында беренче сүз әйтсәң.
Бу бинада искиткеч үзенең уникальлеге белән аерылып торган кичәләр уза. Чөнки менә әйтергә кирәк, хәтта кайсы бер авылларда да, кайсы бер район үзәкләрендә дә, бүтән бик күп җирләрдә дә мондый кичәләрне без күрә алмыйбыз. Ләкин Казанның менә уртасында татар яшьләре җыелып, Шундый аралашу, танышу, э, матур кичәләр уздыралар. Алар бер-берсе белән аралашып кына калмый, алар бер-берсе белән элемтәләрен ныгыталар, алар бер-берсе белән үзләренең дусларын табалар, сөйгән ярларын табалар, алар берләшеп торалар һәм э, төрледән төрле белем алалар. Монда шулай ук төрек теле дәресләре, гарәп теле дәресләре уза, атна кич программалары. Татар дөньясында булган искиткеч зур шәхесләр белән танышалар. Аларның әйтергә кирәк тәҗрибәсе, алар белән тәҗрибә уртаклашалар. Шуңа күрә Шәрык клубының әһәмияте искиткеч зур. Менә шундый хәбәр бар монда, бу бинаны сатуга куйганнар икән һәм дагы булган барлык милли оешмаларны урамнарга куеп чыгаралар. Син моңа бу хәбәрне ничек кабул иттең һәм дә фикерең моңа карата ничек? Бу хәбәрне бик сыкрап кабул иттек гаиләбез белән, чөнки инде шушы Шәрык клубына безнең Бик күп вакытыбыз, бик күп һәм иң истәлекле булган мизгелләребез бәйләнгән. Шушы шәрык клубында инде безгә кадәр дә ничәмә ничә татар татар әйтергә кирәк поколениеләр инде шушы шәрык клубында очрашканнар, берләш берләшкәннәр, үзләренең театрларын булганнар, үзләренең күчмә ниндидер группаларын оештырганнар, бүтән татар яшьләре белән аралашуларны оештырганнар. Әйтергә кирәк, бу хәл белән бер дә килешәсем килми һәм беркайчан да килешмәмен дип уйлыйм. Менә Азат, э, син бит инде теге безнең татар э, шул Казанда кайнап, бу бинаның әһәмиятлеге синең фикереңчә нәрсәдә? Нәрсә бирә бу милләт өчен? Файдалымы гомумән алганда бу бина милләт өчен? Бу бина бу бина милләт өчен файдалы, чөнки монда безнең э, шәрык клубыннан каладагын тагын Бик яхшы, менә Азатлык оешмасы, бөтен татар иҗтимагы үзәге һәм кебек оешмалар урнашкан. Һәм ул безгә тарихи әһәмияткә ия. Менә Сөембикә манарасы, Казан Кремле безгә ничек кадерле булса, Иске Татар бистәсе безгә ничек кадерле булса, Шәрык клубы тагын бөтен татар җәмәгатьчелегенә, язучылар булсынмы, җырчылар булсынмы, журналистлар булсынмы, Нинди эшлеклеләр булсынмы, бөтен безнең җәмгыятебезгә әһәмиятле бина булып тора. Ул безне җиюче, ул безнең казаныбыз. Менә без казан эчендәге безнең казаныбыз. Димәк, синеңчә бу би- бина үзенчә милләтнең йөрәге дип атасыңа була. Әйе, шулай дип атарга була. Бу бинадан үсеп чыкты Алтын Урда, бу бинадан килеп чыкты калган башка э, төрле оешмалар. Бу оешмалар бит алар берсе дә татарларны да, бүтән кешеләрне дә, бүтән милләтләрне дә начарлыкка өйрәтмиләр, начарлыкка өндәмиләр. Алар бары тик Тагын да үзебезнең милли аңыбызны күтәрү, үзебезнең традицияләребезне белү, үзебезнең тарихыбызны белү һәм киләчәгебезгә аяк акыл белән карыйк дигән шигарләр арасында шигарләр белән яши хәзерге көндә шәһәр. Азат менә син безнең җитәкчеләребезгә мөрәҗәгать итәсең. Бу бина буенча, саклау буенча беренчә сүз әйтсәң, яхшы булыр иде. Бу бинаны татар халкы өчен әһәмиятле булган бу бинаны саклап калсак иде, аны э, сатуга куюга мин каршы. Аны татар яшьләренә, татар җәмәгатьчелегенә калдырсалар иде. Рәхмәт.